Erokamano ahinya nyikwa Ramoga Jwang' kendo chulo machielo kaka watime kaendi chenro mago mopogore opogore wago mbaka gi jothumbe gi jogo siasa gi oganda go eko opogore opogore koro wan kaendi gi ok wendo to ng'ama osebedo koneno kanyo pile kod pile kimbi kimbi kimbi kimbi yo men yo men kwanza gima timore mokwongo jokupa kenya noura Jokuba Kenya noora ma milome milome Yes. ne nyikwa Ramogi Ajwang'. Yes, sir. Samoro sama liel otimore ne jowa ma joka Ramogi, samoro wabedoga gi siga- sida gi gi- gi kiongo, achiedh nade, atim nade. Akia ni be ayudo At- Atim nade? Eh, koro ing'e ni Kuba Kenya. Sani register kodgi tigolo mana mathin mathin monthly d- yearly ang'o namba ni piny kanyo. Then sama masira omaki mosiri. Jo Kuba Kenya biro golo gari, biro golo sanduku, biro golo eh, gimoro amora ma- mi make sure ni ichopo dala gi kwe.

sa asaya ma wach otimorenwa malich wakosoga ng'ama chung' kodwa koro eki iki- ichoko liel e tie ndara WhatsApp. in gi proforma whatsapp group kuba kenya kuba ng'owa Super Kenya. kuba kenya biro chung' kodi e chuny mobidhore e yo mobidhore nemriwa ni kanyo register kodwa kidwaro information information mang'eny kaluwore gi kupa kenya tafadhali bonyesa namba ni kanyo to be gichung' ne kata ai kata dhiang' achiel mar ruath mopong' kupa golo kata bwana kupa golo kat- kata kata kupa golo kata ba luero kata ayayayeye kwanza kata mar kaito ema mo- ineno ranyisi tent gigolo tent ariyo telo achiel ting'o kombe mia telo achiel ting'o kombe mia gigolo dhiang' adi machwe mopong' ma aya kuba kenyano lowari ngie sama iteri piny tinyumi piny mosta Tol machon. kenya were uru gi tol ma ng'ato omako tol onyono koni to onyono koni tiywaye ma sanduku ne di mar kuba kenya watnino kata ka en in kata ka en an miya sanduku ai to kaya cha sanduku ma expensive midwaro Mar ariyo, nitiere ginene, nitiere rwakruok. Kaka irwaki. Rwakruok itwang'o ni sut, mani iwacho ni an guba Kenya an gitwang'o na sut ma black gi tai ma red gi wuoche ma black anido ka ngole wang'a. Mano kuba Kenya biro loso. na. Waro- waro kuma Kenya na. Eh, ya. Mm, ah, kimbi kimbi wachore ni maendi en chenro mana mar ah, bende oganda go eki ma seche moko nyalo donjo pesa di Ya, jomoko wacho ni ma chenro ma joma onyalo donjo pesa di. Ah, donjo donjo en mana mia ariyo kende. Nitie monthly payment ma odiochieng' kodiochieng' en siling apar gariyo. Daily payment. Eh, to nitie monthly payment ma igo siling apar gariyo no to gi dwe onya wuok. Yeah? Selling per day. Gi siling pra, ah, gi pradek haya ing'e gimomiyo wanyalo ji- joluowa sani wan kendwa samoro wan e kanisa to lwetwa ok ber e kanisa ahinya waonge gi chama waonge gi riwruok moko mang'eny gi koro e kanyo ma kuba kenya donjo nikech sani wasekalo choke tie ndara wan joluo ka wachoke tie ndara jogi biro nyierowa Choko gi Nyierowa. choko gi dis. choko gi disi tang tang tang tang tang tuko na marehemu gi picha an gimi kimi ka nindo sani nyasaye koyie to kuba kenya otim piyo piyo kata ndalo adek kik yuda nairobi Niko bidala. niwach an memba In a member. an an memba an mawuoyoni an an memba ya Ah, ang'o minyalo wacho sani endi ne jogo kapok odonjo kopa kenya kaendi nikech nitiere gin giluoro ni o samoro pesa ginyalo lal kuba kenya kidwa donjo we- ah, ka- gola gola tisani tang' ne ging'eyo

nyota kata bende sulwe nono uh, sulwe ang'wen aboro adek uh, kata bende sulwe ariyo achiel nono ngas to mondo idonj kanyo endi e wechego eki mag bende kupa kenya mano endi en kanyo chenro ma bende biro ni e piny luo kokalo kanyo endi kuom bende paro maliw mane okel gi wuod luo achiel kende ma sani endi pod dhi mbele gi kwayo oganda luo oneni odonjo kupa kenya mondo bende wakaw kanyo e tingo eki magwa mag seche mwanindo waketo bedo mayot mana kapod wangima. Dayo moti, oyiene donjo Kuba Kenya. Dayo moti be donjo Kuba Kenya. Gidonjo ng'ata ng'ata. Oyiene donjo. Kuba Kenya onge gi boundary. Kuba Kenya onge gi boundary ng'ata ng'ata donjo. Donjo. Eh, eh, yawa, ok onenye wach moro ya. Nyaka wang'e mang'eny kaendi e kimbi kimbi. Ang'o madhi mbele sani e pichego kimago siasa kaendi?

Baba Molo tiyo. Okawa kawa ni to tere platform. John Junior kuoma yawuot luo madongo dongo. Otonyo kuomi. Ai. Nitie jaluo moro miluongo ni Tingle Jo- Junior Tingle. Tingle Junior. lewni mane arwako nyoro designing fashion designing ba tekne junior ka mano twanga ba na- nadonjo kanyo ka ler Ma, ma serious. ai ma kata kudwaro fashion design dhiuru i kuom tingle junior Tingle Junior. ya owadwa ni No, sani- sani nitie yawuoyi ikawo nyaka idhigo e- e e hotel I- ka ionge pesa bed gi chode Chiengo pesa beri kango. kionge gi pesa bed gi mon bed gi nyiri bana kionge gi pesa bed dot chiem in gi mia ariyo tero nyako kori gombo nyako nyako ni bebe am very dhako kwanza iseketo wuotho gi tiende ma nyako wuotho nyako wuotho Gi tiende. nyathi wegi dum loya Kar mondo inyis dhako niya, dhi e Airbnb, baby sawa, baby bet, baby tek sawa. Inse ni wadonj wachiem, inse ni ok an maber kata kata kata iyaye ine. Weka na kit rongi. Ng'ade nywan. Ba nyako machamo kata kata to nyako ma jaber ma kineno. Kata ke kata. Iwa kuma ne mesani. Nyako tema koro osewuotho. en koro yie nyako sa asaya midhi limo dichuo make sure ni ae odu kiyieng kitegemea pesa yieng bed gi feni mar backup bed gi pesa moro ma inyalo ngarorigo mondo ng'ano kik chayi kichal gi nyigoro aneno ya- nyigor to obidhore mano ang'eyo mano ok wawuoye Wan wan joka wan tim kogalo. Masai pina tu hapa, pina tu hapa Masai. Eh, Jana Masai. wan kaka tim kogalo wan wan wajipanga kama ratari. Ya. Ah, ang'o madhi mbele pa siasa gi lak seche gi odinga naneno koloso chieng' kacha chande kowacho ni to sani endi owuok oko madhi lalo kom ker no- eh, kom no endi mar bende eh, jakom mar riwruok pinje afrika endi. Mata useyudo kiwiny nduru. Gigo nduru sani watu wanasherekea bwana Raila asasenda. Saa mbili asubuhi nyose kao gino. Ng'amo no lero ngoni kiwete jo kaya kiwete cha donge no se yombe. Dhako moro mwa Somali cha bende wanyiso ni jo Somali ka police support ni nyar gino dhi. Jo Somali odar Kenya. Gidhi gidog thur. Jo Congo, jo Rwanda, jo Burundi, jo South Africa, jo Ghana. Oseyie. Jo Sudan ma ok ogone Raila president u kende kok ogone Raila Amolo Odinga ombulu mar dhi eyu kik wanenu Kenya. Ok Dar. wadwaru Kenya ka. Ya. Ah, iwachore ni to bende Odinga nyocha oyudo sir mokalo gi sirkal masani. Ma wach nyalo wacho ang'o? Ata dong osere dong mano to nitie. Dong ng'e niya sirikal ma masani ni be nyaka sir Raila nikech giluoro Raila. Iluoro Raila. Giluoro Raila Odinga. Raila ing'e ni en m- muk sira. Omwomore. Ago munyalo mwomore ka ich mawuog. Omwomore. Momwomore ma nyathi gwewi min gi nyathi gwewi min opum. Mana kwango. Ka min gi kwango ni kiro nyathi kujiji. Mana kwa mothiri ng'enye. Omodhere ng'e. Oke okoneya. Juogi. Mano chuor Ida. Mano chwore e da. Ei mon temo ng'e tede luo nyansa ira namba di. Namba di. Namba di. Kae ti luwe gi minwa nyagi Josi. After, Mana after bed. Ida. Mana Beth nyagi Josi nyaka bondo komala. Anyway, en to notho ka pod atin ne ok anene maber lakini Nong'e lony tedo. Nyasaye oket chunye kama okwe. Mana Beth nyagi Josi nya- nya- nyagi Josi nyar ka sam tengli nyaka otie na ngech wachore ni piny nyanza eh, piny nyanza kata bende counties ma kaluo ma be otele dongruok inyalo nyiso counties modong' siaya migori nang'o kata kama kisumo nyalo kisumo Ai! ji nowacho ni anyang nyong'o we wamiya miya telo ni ochame dweche moko buora anyong'o tuo tuo dhi tho nyasaye mangima Nyang' wapo ne- Koro kidi wero niya ni nyasaye ema ono ang'eyo ni ero pak ae to kevin gombe be wacho niya joma ni piny iting'ogi gi- ilokogi dhano joma onge nyalo in ilosogi chalo ruedhi nyasaye morito nyong'o Nyang' wapo ne ngima. paro ni nyong'o kawo- kawo gino to tho Nyogo kotamore tho, ni ging'i, nyogo kotamore tho, ni gingo wang, nyogo ok tho. Ni gingo... Ya Nyasaye maono. Umna nyongo. Kisumu County. Nyongo sani osechamo tamar eh. Kaeto kata kodwaro mar adek pod wamede ok adhi tho sani. Nyalo medo. Ineno? Yawuoyi ne paro niya, ni golo nyongo ni we wakawe akawa wamiye wamiye mayot odhi tho owenwa nyasaye baba kik upang tho ng'ato Nyasaye ni kode. kik upang tho ng'ato ba sani nyongo nyongo sani kore ka chwade Ma- Ma serious. kisumu ler chalo europe kisumu ler chalo dubai kisumu ler chalo paris Kisumu ler chalo Tokyo. Kisumu ler. Ba Kisumu. Yawa nyongo tiyo. Dongo ne kogero Kisumu. Boom. Ok iwuo e counties mamoko modong'. Ae to wadonjo Homa Bay. Kar dhako. Ing'e ni dhako nigi thuno adi? Omi ikwongo imulo ma kaeto ma to koro imiya sa sosa bona Eh, mano mano gladys wanga nyar wang'aya kuge mbod mach nyakwar nyasona nyakwar oyuko iwinja Glado. wanga namba d Nyawang'aya, namba ariyo. tiyo to en nyako ma soja nyar gi kimbi kimbi tiyo nyar kuge mbod mach masaka bi mos mano gila diswanga nyamang'aya Kisumo telo. iluwogi kanye Homa Bay. namba adek Namba- chila yako mbogo chiel wiyo ke Achilo yak. ochilo wuoda yako mbogo chiel wiyo ke Tiyo piny Migori. Ai! Oti- ochilo tiyo ti- tiyo tich maler mano chilo yako mbogo E piny Migori kanyo. Ae to kaunti ma ywagoro, kaunti ma ywagoro en kaunti mar jadogodogo. Ah, dong' en en thuru gi baba. Kaunti mar jadogodogo. Ah, dong' en thuru gi baba. Kaunti momi jakuogni. Ah, dong' en thuru gi baba. Orengo ok ti. Orengo ero mana ndogo ndogo gi mielo inda. odhi rumo gi inda odhi rumo gi inda Norengo ok ti. inda biro gone kampen wa Prince Inda. ei orengo tiang'o Ni dongo wachore ni oti. josiaya ywak wan josiaya waywak Dongo gero stadium. kong'o ema otimo nwango kampen onyiewo kong'o to wamadho to wadhi wago kura ka wamer walayo Dongo gero. dongruok maber kata ng'anene deputy mar orengo ne dhi yombo orengo gokinyi saa ariyo bwana Ka gidhi e laro kom. Ah. We- we- n- ba- ba- ajwang' ranyisi baba raila amolo odinga ko owuok mowacho ni koro ee akendo we pap sa onego gini dok dala gokinyi ba Nora ngok ti. sani ok wadwar leaders mobet Raila Odinga ka tiyo dong wayie. Raila udwa Josia dwa ni Raila odhi oger Siaya ok nyal. Raila osemiyogi platform moketogi ka. Koro gima Josia onego tim giti gi platform mar Raila no maber giger go Siaya. Gima onego timo siaya onge onge onge. Joluowa wawachuru adier ma kata ka kiny odeya kiny to onge na nyisou. Nyiso gi adier. Ang'o motimo in? Ogero roundabout. Round roundabout en chiemo. Roundabout ogero konyo ji gago. Roundabout gero konyo ji. Ogero roundabout siaya. Nyo ogero roundabout adi? nyong'o kaito nyong'o nyong'o tiyo nyong'o tiyo nyong'o ing'e ni eh, osomo economy accountant and account- accountability and accountantation to gi dongruok mago gi Gladys Wanga Ichike. ochila yako simba rati be tiyo gi sika Mano jirandwa. hey orengo ajimi wuo nyama yanga Otim nang'o? ing'ama thuon

waluya ma ok dwa tiyo gi ma jakoya oringo dhi uganda Kabisa. moko dok congo nikech waluya originated from congo From Congo. warudi congo Iparo nade regime mar Orengo ni endi ka i- ineno kaka ng'ama nyalo kawo Siaya maket Siaya kamoro maber e, ka obedo gavana ma e, kom no endi ma Siaya nitiere kata Otiende Amolo ja Siaya kata chande iparo ni kodonjo e kom ni nyalo loko kom Otiende- kata bende nitiere piki piki Otiende- ponki Otiende- piki piki ponki be nitiere pikipiki kae pongi nyalo loko siaya nikech en ng'ama nigi strategy Piki piki pong. Ot- otiende ambolo nyalo loko siaya nikech en gi strategy iwinja but orengo gini obago sani Obag. ma tamne mar adi Ma tamne mar ariyo. mar ariyo odhi oywe Ah, Ma tamne mokwongo. otieko odhi oywe odog e siasa ma Dok sema malo. An joluowa joluowa joluowa joluowa joluowa awacho opinion mar joluo awacho gima joluo wacho Baba Raila Amolo Odinga. Yes. Agwambo tinga. Ka dipo ni kawuono baba wach ni an aweyo siasa, joluowa nitie ji madhi ywak e chong'. Machalo ng'a gini. Nitie ji ma nyocha ong'iyo niya, Ting'o baba badi. mako badi, imiyi direct nomination. sani baba dhi wewa wan joma tindo wan wa- wan e odm joma dongo maonge gi faida ma gikelo ne raila ka igwe piergi matin ikonyo i- i- igolo mana Je- jeramogo ogingo odinga rifarol Igwe sianda gi. sani gima ng'eyo luo nyanza walamneuru ramolo raila amolo odinga kik owe- kik owe siasa nikech kombe siasa kawuono yawa ji orumo Nyalo hinyre. wan ok wahinyre wan wan sawa an raila kodhi kanyo an an gi raila raila ka dhi eyi wan gofisa e tiende kanyo an e top of security agency and integration committee Mar Raila Odinga. hey, Raila Raila kochiew kinyi to gochonaga chieng' moro anindo ka jakom yeah sani adak mana ka Raila Karen. sani adak mana ka Renta adak poda bondo sani adak mana ka Raila ne kaka wanga ler achamo Raila Raila Ang'o itimo? Ah. Ang'o itimo kanyo? kacha achungusa chiemo mimiyo baba In minono chiemo. Ai. asomo political science in food and beverage or to si- or or or, or to science sum hey mano del gi pi- mm, ng'weyo chiemo nitiere kaka chiemo ma raila chamo nyaka kunga bil Oketho. An oseloso iya an ok atho sani. Chiemo mana ile donge ing'e ni kata kidhi e airport iyudo kaka nitie guogi moko mang'weyo ni mm, ng'we sum. An sum kokenera ila kane jikon to ang'weye gi kar budho ka. Iseng'ene. Aseng'e ni mano sum miluongo ni chemical ratan ratan bus.

ibe in gi gari in gi gari ineno an sani adak ka raila aneno ka raila apielo ka jakom achiemo ka jakom gik mang'eny ne waweyo Iweri godo. ka ji wacho ni baba dok kocha cha adok ka ji wacho ni baba dar kocha adar ne baba dhi e polo wadhi baba duogo piny waduogo baba dhi koni wadhi baba dhi koni wan wan gi raila Oromo. Koro raila kofuolo ta fuolo Ala ko lekta lengo. Amana wa mtani. Ah, koro pimna ni babu owino chomo kanye mbele kaendi Babu Owino biro marach kendo biro magalagala. Babu biro mayore yore. Babu osemuomo bwana. Gima kwayo joluowa ma jojuogi gi kunegnwa uru babu. Babu chieng' moro nyalo chung' kod joluo. You never know. Babubiro ka kalamende ba ba ba ba ba. Babu win. Atego. Babiro ka kalamende. Babu yech. Babu muoch. Babu osemuoch. Pop! Mano odong' ilo muoch ba omuoch. Babu muoch sani. Ifaro nyalo chunga kom mane yiero mabiro. Kom ma babu nyalo chung'e ma wadwarono ka baba nitie. to pod odog mana e mpi Ka baba onge. ka baba pod nitie pod baba ngima akwayo babu odog e mpi kata odhi e gavanasi to ka baba wacho ni owe siasa mabe ok odwa ok odwa ni owa- ok adwa winjo kata gino ka baba wacho gi dhoge No, wes ya. ok adwa winjo ni baba wacho ni anawe siasa Raila dhi wewa gi ng'a?

Opiyo Wandayi. Opiyo Wandayi. Opiyo ang'owa? Wandayi. Opiyo ang'owa? Wandayi. Opiyo? Opiyo Wandayi wuod Siaya. Ai. Chunye ler komoto. Ogunja. Opiyo Wandayi chunye ler to konyo ji. Hey. An awacho thund luo matiyo. Aya mar ariyo. Inyombo. Inyombo dhako. to dhakoni dhakoni ne en girlfriend owadu mathin nyuomo dhako matin inyuomo dhako to dhakoni ne en girlfriend owadu odak go e dala owadu nda to chiegni to en kia owadu nda to chiegni to en kia chieng' mifwenyi nyalo timo ang'owa anege inego wadu ndong mano chik marach mokalo Inego wadu? anege Aywe na wende ti bana. Mano chik ma oko kal bwana. Owadu mwandu dhako en gir dala ba. En gir eh, Wan dala. kaka wan joluo wadongo waneno ka owadgi wuonu onge gi teko mar nyodo. Chiege ne owadugi ema ne nyuolnego. Nyuol nego. Eh. Kasto. mondo family lineage mar mar owadu ma onge Klar. mar nyodo ni kik lal in be mari kik lal you understand to gini ni nyaka e muma ba iwinja timore ka wan kaka wan joluo sani wadong' kendwa nyasaye koyie to raila ochung' kodwa kaka osebedo kochung' mar ariyo er baja luo wadu Era ng'o? ka jaluo waduso kong'o meth ka jaluo ka jaluo waduso ndawa madhi ma kata ok ijamadh ndawa madhi ka en gi bucha ka en gi bucha koro rima ne ringo ka en gi muchari ka en gi muchari tho uru ka en gi gari midho ka jaluo waduso ndu- sanduku mag jomotho Jaluo du kanyo. To ka jaluo wadu, ka jaluo nigi mochari, yawa to uru wasapod uru jogi yawa. To uru wasapod uru jaluo ma nigi mochari. Ah, Ni kar was jaluo support jaluo wargi.

nyocha wago koko ka nyocha wach obironwa ni nitie jo thumbe moko ma jokuoge ng'eny kargi wach nyocha obiro e ofis kamana kaka wach mar orengo sani odonjo ni wang'e ni ajimi wuo nyamayanga idhi lokori donge koro sani wach mobironwa Jokuoge ma nyocha ni kainda nyo wasemako ma wachwado ma watiegogi. Giwe kuong'. Kuo gitimo Kainda en safe zone. Mano janabi. Iwinjo? Mano janabi. Ema jalamo gocho molo jothumbegi e stage kama oingogi jakadala ni malo inda be ni malo olonga dogodu ni malo elitsa toto mtoto wa sole Uncle Eddie bende ka kawuono kawuono juogi obiro. Uncle Eddie ema dhi bedo star ma wuok ka sani. Weka mate milango ni. Telesa ni ya nyumba. Weka mate milango ni. Watelesa ni ya pungli. Mano ye Uncle Eddie. Anango eh. Hai no kichaki biro e gine ne. Eh. Nitie jothumbe ma matindo. Sani kawuono to kaduong' nying ng'ato nikech aol ne nitie jothumbe mathindo moko mabiro to sungore sana ng'ato kanson so kawu- so ni se buk to is kanson so nyoro ayie kaka talanta kata kosungore to jaratiro Atalanta. Eh, uja ratiro. Kata ka onge gi piere ba, lakini uja ratiro. Poche poche ke paka. Kaka talanta ja ratiro. nyocha osungore nyocha dong nyocha wacho nosungore sani kaka talanta kata kilione ni obiro mana ng'wech luoro bedo kaka talanta ng'ama otimore sani Kone simu. johera mag kaka talanta nyocha waloso mana few mistakes kaka talanta sani ber support euru miuru support 120 percent Ober mokalo. Hey. Aongo da wendo. Aongo to ni malo ba. Aongo nyathi mathin to wende mogolo. Then aongo riek. Onge kako vibe gi joma dongo. Aongo no eh, belo stack kai kiny kuneno. Iwinja? Papa T. A ah, Papa T be gocho maber lakini pod othin. Thin. Nitiere nyathi moro miluongo ni ng'ani. Roji chok. Amin nyathina. Aroji chok. Amin nyathina. Amin. Aro ji togo be biro maber. Walamo ne Nyasaye. Ya. Watieko chenro wachi mogik ne fans magi. Fans maga, mae kaka watime ga. Eh, show en weekly. Yeah. Me kaka watime. Nyisgi ni ma show ni weekly to biro mana e J Media Karajwang' Junior. so en weekly to obiro mana ka jwang junior ka Ehe. mae kaka watime ma so wani waluongo ni mae kaka wa Kaka watime. mae kaka watime Ah. warodhi wapaki Yes. wanyalo ng'awi wanyalo guri wanyalo rodhi Kabisa. wanyago siandani Jwang. We adhi e poko bet gi jadhi, idhi bet gi jadhi, ba. kabisa bidhero kama nyaka kona maka jang mane makelo giko mar chenro masani yendo tido tilo machelo kendo ne chenro machal kod mane kaka pile nyinga en ajwang junior kama endi en HJ Majority masani